Hello there. Hello there. Hello there. Hello pa, what is happening? Shut my pethau, croeso nôl i bob tia. Jed sydd yma yn eich cwmni unwaith to, mae'n hyfryd i weld chi'n dod nôl. Nawr, gryndor na fi fan hyn nawr. Dwi heb yn neud fideo fel hyn am spel, ond roedd bron rhaid i fi neud e. oherwydd mae un o'r gyfresi mwyaf disgwyliedig y flwyddyn yn dod allan diwedd yr wythnos. Fi'n siarad am Obi Wan Kenobi ar Disney Plus. Nawr, fi yn huge fan o Star Wars, fel fyddwch chi siŵr o fod yn gwybod oherwydd hwn fan hyn. Ac achos hynny, roedd wneud y fideo yma yn no-brainer. Felly, heb oedi mwyach, gadewch i ni edrych ar beth sydd i'w ddisgwyl o'r gyfres yma a rhoi ein barn ni ar trailer a'r gyfres yn gyfan gwbl. Cyn i ni wneud hynny, cofiwch i danysgrifio i Popty, rho thumbs up ar y fideo a gwasgu'r gloch notification, alright? So guys, sa i'n gwybod os dwi wedi sôn yn barod ond yym... Mae hwn yn huge! Massive! Nawr, mae yna lot o pethau rili da wedi dod allan yn myd Star Wars yn ddiweddar fel y Mandalorian a pethau fel Boba Fett, ond does dim byd mor fawr â hyn, oherwydd 'dyn ni ddim jyst yn cael stori newydd sydd yn sicr O ateb llwyth o cwestiynau mae Star Wars fan eisiau gwybod, ond mae Ewan McGregor nôl yn chwarae'r cymeriad Obi-Wan Kenobi, ac mae Hayden Christensen nôl fel Darth Vader ac Anakin Skywalker. Crazy! Ac mae Obi-Wan a Darth Vader am cwrdd unwaith 'to. Ond nawn ni siarad am hynny nes mlaen. Felly, y plot! Mae'r gyfres yn cael ei setio deg mlynedd ar ôl digwyddiadau dramatic Revenge of the Sith, sef pennod tri yn y Star Wars ffilms. Lle nath y Jedi Order cwmpo yn gyfan gwbl, nath Anakin troi i'r ochr tywyll, colli'r high ground, It's over Anakin!
I have the high ground! a cwpl o limbs.
Ac yna troi mewn i Darth Vader. Felly deg mlynedd ar ôl hynny, ond hefyd yn cael ei setio deg mlynedd cyn digwyddiadau A New Hope, sef pennod pedwar yn y ffilmau Star Wars, y ffilm gynta nath cael ei ryddhau. Mae'r ffilm yma yn ffantastig lle mae Obi-Wan wedi haneiddio lot am 20 mlynedd i fod yn onest. Ac mae e yn traino Luke a dechrau ar ei daith i ffeindio'i tynged. Nawr mae'r ffilmau yma yn ffantastig, maen nhw mor dda, nes i tyfu lan yn gwylio rein, ond y mwy bwysig, maen nhw mor bwysig i stori y ddau gymeriad yma. Mae perthynas y ddau gymeriad yma yn thema mawr yn ystod y ffilmau, fi bendant yn awgrymu gwylio'r ffilmiau yma os chi heb gwylio nhw yn barod. Nawr mae'r trailers allan ac mae hynny'n rhoi lot fwy o gwybodaeth i ni am beth sydd i ddisgwyl yn y gyfres. Nawr, ni'n gwybod ar ôl Revenge of the Sith mae Obi-Wan yn mynd mewn i hiding ac yn edrych dros babi Luke o pellter ar y blaned Tatooine, siŵr o fod yn teimlo'n unig ac yn drist ar ôl be ddigwyddodd gyda Anakin. Felly, dyna lle mae'r stori yn cael ei sefydlu. Wrth gwrs, mae'r Galactic Empire yn cymryd dros y galagsi ar y pwynt yma, ac ar ôl digwyddiadau Order 66 mae bron pob Jedi, heb law Obi-Wan, wedi farw. Nawr, dydy hyn heb cael ei gadarnhau, ond wrth gwrs, mae Yoda dal yn fyw, mae Ahsoka Tano dal allan yna, felly a fyddwn ni'n gweld nhw yn popo lan yn y gyfres hefyd, tybed? Ac wrth gwrs, mae Emperor Palpatine yn fyw ar y pwynt yma ac mewn pŵer, so falle, jyst falle, fyddwn ni'n gweld fe 'fyd. Anyway, nôl i'r stori! Fyddwn yn gweld yr Empire yn edrych ar draws y Galaxy i trio ffeindio'r Jedi sydd ar ôl, yn cynnwys Obi-Wan, gyda help y Sith Inquisitors. Dau cymeriad dyn ni wedi gweld yn barod, sef The Fifth Brother, sy'n cael ei chwarae gan Sung Kang, a'r Grand Inquisitor, sydd yn cael ei chwarae gan Rupert Friend. Dyn ni wedi gweld rhein o'r blaen yn y gyfres animeiddiad Star Wars Rebels. Ond hefyd mae 'na cymeriad newydd sef y Third Sister, neu Inquisitor Reva, sydd yn cael ei chwarae gan yr actor Moses Ingram. Ond y peth sy'n cael y ffans yn cyffro i gyd yw'r posibilrwydd o Obi-Wan a Darth Vader yn dod wyneb i wyneb unwaith 'to. Hefyd mae wedi cael ei gadarnhau fyddwn yn gweld flashbacks o Hayden Christensen fel Anakin gyda Obi-Wan i weld mwy o fanylder mewn i'r perthynas. Yn fy marn i, mae'r trailers yn neud jobyn da iawn o cael y ffans i gyd yn cyffroes, yn rhoi digon o fanylder o beth sydd i ddisgwyl yn y gyfres, ond eto yn cadw eu cardiau yn agos. Nawr, mae 'na bendant am fod cwpwl o twists a turns yn y gyfres yma, ond dwi methu aros i weld beth sy'n digwydd. A diwedd y ail trailer, ho! Mae fe'n neud i gwallt fi sefyll lan ar fy mreichiau pob tro. Os chi ddim yn deall na ddim yn gwybod be fi'n siarad am, dyma chi glip. Mae'r gyfres Obi-Wan Kenobi yn dod allan ar saethfed ar hugen sef dydd Gwener yma ar Disney Plus a mae'n dechrau off nid jyst da un penod ond dau. Nid un, Dau. O, maen nhw'n sbwylo ni! Gobeithio naf chi joio'r fideo yma, gad wybod i fi yn y sylwadau os ydych chi'n gweld mwy o content Star Wars neu unrhyw ffilmau a raglenni fyddwch chi'n licio fi siarad am. Gad wybod i fi lawr fyna, reit bois? Felly, cofiwch i danysgrifio i pob ti, rho thumbs up ar y fideo a gwasgu'r gloch notification. Diolch yn fawr am wylio guys, na i weld chi gyd yn y fideo nesaf siŵr a fod. Ond tan hynny, ta ta!